Kull tarbija ħa tesperjenzah xi darba jew oħra. In-nepi għandha tinbidel ta' spiss. Jiġifieri anke jekk ikollhom pipi biss ma' kitterra m'għadhiex rikomandata li tintuża fin-nepi area. Nilqagħkom għal episodju ieħor mill-Kelmiet ma' Bambinelli. Illum kif qed taraw ħa nkun qed inkellimkom jiena mil-lenti tiegħi tal-ispiżjara u llum se nitkellmu fuq suġġett illi ħafna trabi jesperjenzawh b'mod speċjali bejn dawk it-trabi li minn se minn minn meta jitwieldu sa sentej jew sentej u nofs li bażikament huwa l-età fejn daw it-trabi jkunu qed jagħmlu użu min-nappies qabel jiġu potty trained, illum ħa nitkellmu fuq in-nappy rash. Il-leperish hija ħmura li ħa taffettwa l-parti ġenitali tat-tfal kif ukoll il-patata. Bażikament ħa jkun hemm ħmura fejn eżatt ħa tintlibes in-nepi. In-nepi rash huwa komuni ħafna ħafna ħafna, tista' tgħid li kważi kull tarbija ħa tesperjenzah xi darba jew oħra. U r-raġuni hija li l-każ, il-kawża prinċipali ta' dan ir-repi rash hija l-ammonja li tinsab kemm fil-pipì u kemm fil-koko tat-tarbija. Meta jkun hemm ħin twil li din l-ammonja tiġi f'kuntatt mal-ġilda, din ħa tikkawża irritazzjoni fil-ġilda li ovvjament ħa tkun tidher bħala ħmura, forsi l-ġilda ftit minfuħa, sfortunatament ġieli anke jkun hemm qsim fil-ġilda bi ftit demm, u ġieli jkun hemm kumplikazzjonijiet oħra fuq dan in-nepirex komuni. Bħal ngħidu aħna pereżempju ġieli jkun hemm fungal, fungal infection ħabba li jkun hemm il- il-parti tat-tfal tkun imxarrba u ovvjament ikun magħluq nuqqas ta' arja allura hemmhekk tagħti riskju li jkun hemm fungal infection fuq in-nepirex u din inkunu nistgħu narawha meta jkun hemm pono tirqaq ħomor jew inkella jew dwawar ħomor li inti tkun tista' tara fejn hu t-tarf tad-dawra li tkun iktar ħamra mill-kumplament tal-ħmura tan-neperex. Jew inkella ġieli jkollhom jisom dbabar bojod fil-ġilda li wkoll jindika li jkun fungus. Ħafna inqas komuni, pjuttost it's very uncommon, ġili jkun hemm isom imsimer, jiġifieri ikun hemm il-ponot ħomor bi ftit materja safra li dak ovvjament jindika li jkun hemm infezzjoni allura għandhom bżonn xi antibiotic cream. Ovvjament, kemm meta jkun hemm każ ta' fungus sim u anke din qed insemmilkom l-infezzjoni mhix daqshekk komuni, dejjem għandna nirreferu għand il-pedjatra. Il-bqija, in-nepirex, hija xi ħaġa li għall-bidu nistgħu nittrattaw id-dar, hija xi ħaġa sempliċi kif għedtilkom hija xi ħaġa komuni. M'hemmx daqshekk raġunijiet għalfejn tiġri ħlief li ovvjament l-ammonja ta' ġol-pipì u l-koko kif għedtilkom li jkun qed tagħmel ħin, ċertu ammont ta' ħin f'kuntatt dirett mal-ġilda, però forsi affarijiet oħra li jistgħu jżidu ċ-chances ta' nepirex huma li t-tarbija tkun tbati minn ekżema jew xi tip ta' allerġija fil-ġilda. Ovvjament hemmhekk meta jkollhom naqa' ġilda sensittiva jkollhom riskju ikbar li jbatu minn nepirex. F'Teething, kif kont semmejtilkom fil-podcast ta' Teething, peress li l-konsistenza tal-ippurgar tkun iktar ratba, ikun hemm iktar ċans li jkun hemm rash fit-tfal. Tajjeb, jiġifieri hu iktar importanti li nbiddlu n-nepi iktar ta' spiss, noqogħdu attenti jekk it-tfal ovvjament għamlu koko. Il- ċans liħor huwa wkoll li jista' iżid iċ-ċansis ta' nepirex huwa l-ikel. Jekk it-tfal forsi jkunu qed jieklu ikel aċiduż bħal ngħidu aħna il-larinġ, it-tadam jew il-frawli, l-ippurgar jew il-pipì jaf ikun naqra iktar aċiduż li wkoll jista' jżid iċ-ċans li jiżviluppaw in-nepirex it-tfal f'dak il-każ.

Mela, apparti li ħa nużaw il-cream, li ħa nsemmilkom ukoll kif għandu jkun dan il-cream, ħa ngħidilkom x'għandna nagħmlu wkoll bħala proċess meta niġu biex inbidlu n-nepi tat-tarbija. L-ewwel nett, in-nepi għandha tinbidel ta' spiss. Jiġifieri anke jekk ikollhom pipi biss, ma nistennewhiex li tiġi full full full, tajjeb, għax ovvjament ehm, iktar ma ħa tkun imxarba n-nepi iktar ma ħa tkun full, iktar ħa jkun hemm pipi fuq li ovvjament qed jikkawża li l-air ta' fuq ikun imxarrab ukoll, Qal li ħa jikkawża li l-ammonja ta' ġol-pipì tagħmel dan il-kuntatt iktar mal-ġilda. Allura idealment in-nepi ma nħalluhiex iktar minn erba' sigħat, in-normali hu meta jkun hemm neperex anke sagħtej tlieta ħalli kemm jista' jkun ma nagħtux dak iċ-ċans illi n-nepi tixxarrab u jkun hemm dak il-kuntatt dirett. Tajjeb, ovvjament meta jkun hemm koko nbiddlu kemm jista' jkun mill-ewwel. Issa, Xħin li niġu għan-nappy-change, idealment ma jintużawx wipes. Għalkemm hawn ħafna wipes illi jew huma water-based, jew huma perfume-free, alcohol-free, soap-free, xorta ikun fihom xi ftit kimiki. Jiġifieri kemm jista' jkun nużaw Face cloth sekk, naqra ilma fietel u forsi ftit gentle cleanser tal-babies li jkun soap free, vera ftit, u ħa nimsħu l-parti tat-tfal biha. Ilma fietel importanti ma jkunx jaħraq anka fix-xitwa il għaliex l-ilma jaħraq l-infjammazzjoni ma jagħmillhiex tajjeb. Ovvjament fix-xitwa mhux se nużaw ilma kiesaħ għax u kważi kważi anka fis-sajf speċjalment ikunu babies żgħar ħafna il għaliex għalkemm il-kesħa tgħin għall-infjammazzjoni xorta jaf it-tfal ma jkunux daqshekk komdi. Jiġifieri fis-sajf nistgħu nużaw forsi naqra ilma bejn fietel aktar lejn il-kiesaħ, fix-xitwa nużaw ilma fietel ħalli l-ilma jaħraq ma jġegħlhomx jibku iżjed waqt in-nappy change. Tajjeb, ħa nimsħu lit-tarbija biha u mbagħad se dan huwa step importanti ħafna anke jekk ser nużaw il-wipes, Li naqbdu waħda xotta jew xugaman żgħir jew face cloth u se nittippjaw, nitteppjaw il-ġilda tal-baby jew tat-tfal biex nixxuttawha sew. Il-għaliex jekk aħna se nħalluha imxarrba, li ħa jiġri huwa ħa niġu biex napplikaw il-cream, se jkun hemm l-ilma bejn il-cream u l-ġilda li ovvjament ħa nħalluha umduża. Allura dak ukoll iżid ir-riskju ta' fungal infections fin-nappy area tat-tfal. Allura importanti ħafna li l-ġilda tat-tfal tkun xotta qabel se napplikaw il-cream. Anke nistgħu ngħinuha biex tixxotta malajr li nħallu t-tarbija tferfer ftit saqajha qabel nerġgħu nlibbsuha nappy. Jew forsi anke qabel il-banju jew wara l-banju, forsi qabel il-banju tkun naqra iktar ideali ħabba li ovvjament f'każ li jekk tagħmel pipì Ħa tinħasel li t-tarbija ehm, tgħin ħafna ħalli tgħin li tiċċirkola l-arja li jem madwar il-parti tal-parti ġenitali tat tarbija. Issa, jekk forsi li ma jien għandi boj u jekk dan effettu li għamil pipi dak il-ħin ħaj jispara ma kullimkien. Nistaw naqbdu fejs klotek, namluwa fuq il-parti tijaw ħallif kas li għamil pipi eh, ma lattux kompletament sewwa. F'kas li jagħmel pipi qed ħajt ħajta jara fuqha mhux ma' kull imkien u nistgħu wkoll nużaw xi xugaman taħt ħalli ma jxarrabx kollox ta' taħt. Tajjeb, eh, then again aħna ovvjament mhux se nħallu tfal ifrejfru saqjhom waħedhom fuq nepi changer, il għaliex ovvjament hemm riskju li jirumblaw Ħa noqogħdu ħdejhom, jiġifieri nistgħu noqogħdu ftit attenti wkoll bix-xuga mal-lest biex ħin naraw ħajamel pipi nattu. Tajjeb. Ehm, mela, ħanħallu l-arja tiċċirkula ħan ixxuttaw. Issa, umbat se napplikaw il-krim. Issa, krim zaw żewġ tipi bħal għal tan-neperex għaw il-barrier creams li jintużaw ħafna bħala prevention U għaw il-neperex creams. Issa, kemm il-barrier creams u kemm il-neperex creams jistaw jintużaw għal treatment. Id-differenza bejnietom hija li neperex cream ħafna drabi ikollu konċentrazzjoni ola tal-ingredienti li huma essenzjali biex ifejqu l-ġilda u inaħħu l-ħmura waqt neperex li ħafna drabi jkunu iż-zinc u l-pentanol. Tajjeb, ġifri ħan notaw li per eżempju neperex cream tajjeb ikollu konċentrazzjoni ta' zinc madwar 40%. illi ħa tgħin ħafna biex nevitaw infections, inniżżel il-ħmura malajr, il-panthenol ħa jgħin biex inniżżel il-ħmura u biex il-ġilda tiġġenera ruħha iktar malajr. Tajjeb. Issa, f'każ ta' nepirex fejn ikun hemm il-qsim, ħafna drabi Importanti ħafna li dawk il-qsim ngħattuhom ukoll bil-cream tajjeb ħalli aħna ħa ngħinu lil dik il-qasma tfiq u l-ġilda terġa' tiġġenera ruħha malajr biex tagħlaq kemm jista' jkun il-ferita. Dejjem meta jkun hemm il-qsim kif semmejt qabel l-aħjar nieħdu l-parir tat-tabib. Issa, meta ma jkunx hemm qsim, u jkun hemm ħafna ħmura li nkunu qed nipprovaw nagħmlu dan ir-nepirex cream u forsi għaddew tliet ijiem erba' u dan nepirex cream in-nepirex ma ma kalmax, jaf il-pedjatri u tabib jordnaw xi steroid cream bħal hydrocortisone li huwa steroid mild li ġieli jintuża fuq it-trabi dejjem bil-permess tat-tabib. Issa, meta se niġu biex nagħmlu l-steroid cream, Importanti ma nużawx l-istess tattika tal-barrier cream jew tal-neperex cream. Meta ħan nużaw il-neperex cream, ħan għamlu ammont ta' cream sewa li ħajn għattu il-parti sew u ma jimpurtax billi forsi l-cream ikun naqra lejer oħxon. Meta ħan għamlu l-steroid cream, importanti ħafna li lejer ikun irqiq, ħan għamlu biss fejn hemm il-ħmura Tajjeb, u wara m'aħniex ħa nagħmlu l-barrier cream fuqu. Tajjeb, il għaliex inkella ħa nagħmlu l-olega u jiġi assorbit. Idealment il-hydrocortisone ma jiġix assorbit mill-ġilda, ma jagħmel xogħlu fuq il-ġilda u daqshekk. Tajjeb? Issa, F'każ illi ikun hemm il-fungus, se jingħata antifungal cream mit-tabib jew mill-pedjatra u f'każ li ħajkun hemm dik il-materja li vera mhijiex komuni jaf jingħata antibiotic cream. Issa, f'daw it-tliet każijiet, il-hydrocortisone, l-antifungal u l-antibiotic cream, ma jiġux applikati ma' kull nappy change kif jiġi applikat il-barrier cream jew inkella il-cream tan-nappy rash. Tajjeb, dawk jiġu applikati darba, darbtejn jew tliet darbiet kuljum skont kif jgħidilna t-tabib. Jiġifieri aħna mal-ewwel nappy change ta' filgħodu aħna nagħmlulu l-cream li ordnalna t-tabib kif ukoll man-nappy change ta' wara li jinħaslu u ma' nappy change oħra f'nofsinhar. In between, ma' nappy changes oħrajn, se nużaw il-barrier cream jew in-nappy rash cream. U l-barrier cream speċjalment, u ħafna drabi il-neperex cream ikollu barrier ġo fih, jagħmel barrier ukoll kif qedtilkom ikunu kważi l-istess, ġast ikollu il-konċentrazzjoni tal-ingredjenti iktar. Huwa importanti iżjed minn qatt qabel ehm, il għaliex għandna bżonn li jekk It-tarbija tagħmel kukò jew pipì fin-nepi u forsi baqgħa ħarira fil-wiċċ, iktar u iktar m'għandux jagħmel kuntatt mal-ġilda għax il-ġilda qiegħda diġà irritata. Allura jekk ħa jkun hemm il-ġilda irritata u l-ġilda qed tkompli tiġi f'kuntatt mal-ammonja tal-pipì li ovvjament ma tantx nistgħu nagħmlu mod ieħor għax irridu nlibbsuhom in-nepi, ħa tkompli tiggrava s-sitwazzjoni. Jiġifieri il-barrier cream huwa importanti li jiġi applikat bejn nappy change u oħra u bejn, bejn, bejn l-applikazzjonijiet tal-krim l-oħrajn li jkun qed jgħidilna tabib ħafna drabi wara l-antifungal u wara l-antibiotic inkunu nistgħu nagħmlu wkoll il-barrier cream wara l-isteroid biss li hemm. Tajjeb, importanti ma aħna napplikaw żewġ creams fuq xulxin, L-ewwel ħa napplikaw l-antibiotic jew l-antifungal, nistennew għaxar minuti ħalli jiġi assorbit sew fil-ġilda u mbagħad napplikaw il-barrier cream. Tajjeb? Mela, Issa, importanti wkoll, meta ħa niġu biex nagħmlu n-nepi, ma nissikkawiex iżejjed, ħalli wan ikun hemm ftit fejn tiċirkola l-arja u ma nħallux in-nepi li tkun issikkata żejjed li taħa tagħmel friction, Meta ħa niġu biex nissikaw in-nepi minn maż-ża, importanti li nkunu nistgħu ndaħħlu dawn iż-żewġ tiżwaba bejn in-nepi u ż-żaq, hekk jindika li n-nepi mhijiex issikkata iżżejjed. Issa, ħaġa oħra li forsi kienet tintuża ħafna fl-antik, però m'għadhiex rikomandata u ħa nispjegalkom għalfejn, hija t-terra. Dukun iridu għamlu t-terra It-terra, forsi kif ġieli smajtu u forsi kif ġieli qalulkom il-midwives, m'għadhiex irkomandata. U r-raġuni hija li meta inti ħa tagħmel it-terra, u din it-terra ħa tiġi f'kuntatt mal-pipi qabel forsi tiġi tibda tiġi assorbita minn nepi, din it-terra kapaċi tagħmel klamps. Tajjeb, ġifieri taqgħat, U dawn il-klamps ħajkunu imxarbin bil-pipin. Dawn il-klamps imxarbin bil-pipin ħajkunu qed jagħmlu ħajkunu mweħlin mal-ġilda li ovvjament se jikkawżaw illi jkun hemm kuntatt dirett tal-pipi mal-ġilda. Għalhekk it-terra m'għadix rikomandata li tintuża fin-nepi area. Issa tgħidu li n-nepis meta tgħidilna biex inbidluha ta' spiss, ħanbidilha wara kull PP, per eżempju, le, nepi ovvjament hija magħmula biex il-PP ma jibqax fil-wiċċ imma jinżel ġoller tan-nofs u jibqa' hemm. Ir-raġuni li nbidluha ta' spiss ħalli ma nħallux li dak il-layer tal-wiċċ jixxarrab għax huwa hemm meta l-PP u l-ammoni ħajkun qed jagħmel kuntatt dirett mal-ġilda tal-baby, għalhekk meta jkun hemm in-neprex aħjar nbidluha kull satej u forsi meta l-ġilda normali eh, għaw meta l-ġilda tal-baby tkun normali ma jkunx hemm komplikazzjonijiet inbiddluha kull erba' sigħat, għax inkunu nistgħu naffordjaw illi nirriskjaw dik il-ħarira, imma ma nkunux ħa nagħmlu ħsara. Tajjeb. Issa, in-nep iqrex ħafna drabi wara three to four days ifiq, dejjem meta ma jkunx hemm komplikazzjonijiet, f'każ li naraw illi wara dal-four days jew qed jiggrava jew bqajna l-istess, inkellmu lit-tabib għax jaf ikun hemm bżonn jingħata xi wieħed minn dawk it-tliet creams illi semmejtilkom. Issa bħala prevenzjoni. Bħala prevenzjoni ta' nepirex, aħna ovvjament m'għandniex għalfejn nistennew illi jaqbad in-nepirex biex nibdew nbidlu n-nepi iktar ta' spiss. Ġi jekk għandna tarbija għadha kemm titwielet, hemm affarijiet illi nistgħu nagħmlu aħna bħala ġenituri u bħala guardians biex nevitaw kemm jista' jkun mit-tarbija tesperjenza nepirex. Ovvjament, kif qedtilkom jekk tkun kienet forsi xi ħaġa aċiduża jew qiegħda teething, ħa jkun hemm każijiet fejn hija diffiċli iktar illi nevitawh dan in-nepirex, imma bħala prevenzjoni ħa nużaw kważi l-istess metodi li użajna għat-trattament tan-nepirex. Tajjeb, li n-nepi nbidluha ta' spiss kif qedtilkom idealment ma nħallux iktar minn erba' ħames sigħat jekk tkun bil-pipi biss u jekk bil-kokon ħanbidluha mill-ewwel, speċjalment jekk Il-koko jkun naqra iktar rani, issa tgħiduli tal-babies ikun iżjed maħlul. Ovvjament malli jibdew is-solids l-ippurgar jibbis iktar, għalhekk hija iktar importanti speċjalment fin-newborns li nbidlulhom ta' spiss. Infatti ħafna drabi newborns speċjalment jekk ikunu breastfeeding jagħmlu ħafna jagħmlu ħafna koko, allura importanti noqogħdu attenti illi kemm qabel qabel li ntuhom il-ħalib u wara niċċekkjaw jekk għandhomx koko ħalli kemm jista' jkun dak il-koko ma jagħmilx ħin twil eh, f'kuntatt dirett mal-ġilda, speċjalment jekk ikunu ħajamlu ħantuhom brest u forsi jagħmlu nofsija tliet kwarti mqabdin dejjem nagħmlu tajjeb li niċċekkjaw qabel intuhom il-feed li jekk għandhomx koko jew le. Ehm, tal-breast meta tfal ikunu breastfed versus bottle fed tal-breast ħabba li l-ħalib u iktar naturali jaf ikun hemm inqas chances ta' nepirix. Then again, l-iktar ħaġa importanti li tfal ikunu qed jixorbu. Ovvjament il-breastfeeding ħabba li iktar naturali dejjem ħan nirkomandaw, ħan nippuxjaw, però jekk għal xi raġuni għal oħra. L-om se tmur għal formula milk b'daqshekk ma jfissirx li l-formula milk ħa tagħmel in-nepirex, ġast ħajkun hemm naqra iktar riskju versus tfal li jkunu qed jieħdu breastfeeding. Tajjeb. Again, l-istess ħanħallu trabi ferfru ftit saqajhom qabel nbidlulhom in-nepi, qabel nagħmlulhom nepi ġdida, tajjeb wara nimsħulhom, l-istess idealment ma nużawx il-wipes imma nużaw dawn il-face cloths, hemm ukoll forsi minn ma jixtieqx joqgħod jaħsel għalkemm nista' nassigurakom li mill-ewwel jaqa' minn fuq il-koko. Ehm, tistgħu tużaw il-cotton disc squares. Tajjeb, u meta nkunu barra tgħidli sa barra kif ħansib l-ilma. Aw cleansing waters illi ma jkunx fihom eh, sapun jew nkun fihom very gentle soap illi tista' titfa' ftit fuq il-face cloth jew nkella it-tajjara u ovvjament ħad tkun qed tixxarra it-tajjara bihom. Again meta niġu biex nixxuttaw ma nirrekomandax li nużaw it-tajjar biex nixxuttaw għax it-tajjar ġili jħalli dak il-flaff. Ġorr waħda fejskop mhux qed toħodlok ħafna spazju wara kemm tiġi żgħira. Oħroġ lilha u ixxutta l-parti tat-tarbija biha. L-istess proċedur li semmejt ma nixxuttawhx hekk. Nixxuttaw hekk ħalli jekk ikun hemm xi mikrobu ma mmexxuhx mal-kumplament tal-ġilda. Tajjeb. Ehm, il-barrier creams, issa il-barrier cream mhijiex xi ħaġa li hija neċessità li nużawha ma kun nepi change jekk ma jkunx hemm nepi range, għaw nepi rex. Issa, mux ħatamel ħsara billi nużaw, jekk aħna naraw li tarbija hija prone illi taqbada nepi rex, tamel tajjeb li nużaw jekk aħna naraw li tarbija maħniex namlu la barrier cream. Et nbidlu la nepi ta' spiss, maħniex nużaw wipes u m'għandix problemi Mhijiex neċessita li nużaw il-bejjekim. Kif għedtilkom terra ma nużawhux la bħala prevenzjoni u lanqas bħala trattament. Bħala barrier cream ovvjament ħa napplikawh dejjem mal-erja tan-nepi, Tajjeb, issa kemm il-barrier cream u kemm il-cream tan-nepirex hemm nejn li bħala konsistenza tkun naqra ħoxna. u forsi speċjalment meta jkun hemm il-nepirex, it-tarbija mhux ħatħallina daqshekk noqogħdu nidilkula il-parti tagħha, kważi anke meta tmissilhom bil-face cloth jew bil-wipe, ħajaqbdu jgħajtu u jwersqu u jibku iżjed, speċjalment jekk msikin ikollhom il-qsim. Ġifieri l-aħjar li nagħmlu, ħanaqbdu ftit il-krim mill-iskutella jew mill-istoċċ u ħanħolluh ma' subajna. biex jinħall ftit u anke l-cream ikun fietel ma jkunx kiesaħ kiesaħ u se napplikaw ġentilment fuq il-ġilda tat-tarbija se jekk ikun hemm bżonn immexxuh ħa mmexxuh dejjem bil-mod tajjeb però idealment ħa napplikawh ħa nitteppjaw l-istess kif ħa nixxuttaw tajjeb fl-areas kollha li hemm il-ħmura. Eħ it-tfal sfortunatament jaf jikbu però il-cream huwa parti essenzjali mit-trattament e allura It-tarbija ħa jkollha tissaporti ftit, ma nistgħux ma nagħmlux il-cream għax it-tarbija qiegħda tikbi għax huwa il-cream li ħa jgħin il-parti tan-neppi tfieq min-neppi rex. Tajjeb, nafu li nitħassruhom imma din hija bħal meta ntuhom injection nafu li ħa jweġġgħu imma hija essenzjali u ovvjament ħa tgħinhom eventwalment li dak il-ħin ħa jkollhom ftit skumdità. Forsi li nistgħu nagħmlu wkoll bħala banju kemm meta jkollhom in-nepirex u anke meta ma jkollhomx, idealment anke l-ġilda tagħhom ma tgħinx li l-banju idumu ħafna fih, ma tgħinx li l-banju jkun jaħraq, jiġifieri anke jekk it-tfal forsi kibru ftit, importanti xorta li nibqgħu nħalluh 37 degrees tajjeb li għax iktar ma ħajkun jaħraq iktar ħaj jikkawża jekk ikun hemm lepre ovvjament ħaj jikkawża skumdità kbira u t-tarbija mnejn tikpi malli titfaħħa fl-ilma sħun. Ġifier importanti jkun fietel. U ehm, jekk ma jkollix problemi ta' neperex, l-ilma jaħraq jista' jikkawża iktar riski ta' ġilda xotta. U ovvjament il-ġilda tat tarbija tkun delikata, allura idealment nibżaw għaliha Nagħmlu l-cream wara kemm bħala barrier cream kif ukoll bħala eh, body lotion ħalli nżommu hydrated. Tam. U l-banju m'għandux ikun iktar minn 10 minutes l-istess. L-ilma iktar ma kemm il-ġilda ħajkollha kuntatt mal-ilma iktar ħat ix-xotta u iktar ħajkun hemm riskju ta' ħmura, irritazzjoni fil-ġilda, ġifieri importanti ħafna. Importanti ħafna wkoll illi meta naħslu l-trabi jew meta ħanużaw din il-face clot, nagħmlu ftit vera ftit sapun u wara ħanerġgħu nużawha imxarba mingħajr sapun ħalli laħalħu l-erja il għaliex jekk ħanħallu l-parti ta' tfal bis-sapun u għalhekk fil-fatt ġiel il-wipes jikkawżaw eh, iżjed nepirex għax ikun fihom hawn minnhom ikun fihom is-sapun. U jekk is-sapun jibqa' f'kuntatt mal-ġilda dan jista' jikkawża in-nepirex u wkoll. Naħseb illi essaġġ bħala affarijiet min-naħa tiegħi fuq in-Nepirex hekk nkun ilqatt l-iktar affarijiet komuni u l-iktar affarijiet li jsaqsuni l-ommijiet l-ispiżerija. Then again, jekk forsi għandkom xi mistoqsijiet fuq in-Nepirexes jew forsi xi dubju dejjem tistgħu tkellmuna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna, infakkarkom ukoll illi l-videos kollha tagħna Qegħdin ukoll fuq il-YouTube u dalwaqt ukoll ikunu fuq Spotify, tkun tistgħu tisimgħuhom. Ehm, tistgħu tagħmlu kuntatt dirett magħna fuq kemm fuq Facebook u kemm fuq Instagram, nħdu gost meta tkellmuna, nħu gost li nagħti il-pariri tiegħi wkoll. Jekk ukoll kolkom dubji kbar, ovvjament dejjem kellmu lit-tabib tagħkom għaliex speċjalment meta kollok dubju ta' issim jew infections, iktar ma nitkellmu malajr, iktar aħjar ħalli nkun nistgħu nibdew it-trattament eh, malajr. Jiena minna ħatija jien ningrazzjakom ħafna telli s-seguna ta' kull ġimgħa, ningrazzja ħafna is-sapport kollu tagħkom u nittama li dawn il-podcast qed issibuhom kemm utli għalikom u kif ukoll għal għat-tfal tagħkom. Jekk tkunu tafu li forsi l-xi ħadd ħajkollu tarbija jew għandu tfal, nistednukom li tagħmlulhom invite biex jagħmlu like u follow il-paġna tagħna ħalli huma wkoll jigwadanjaw minn dawn l-informazzjoni li qed inqasmulkom ta' kull ġimgħa. Grazzi ħafna talli segwejtuna.